It-8 ta' Settembru, festa tat-twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu wieħed, versi minn wieħed sa 16 u minn 18 sa 23. Ktieb in-nisel ta' Ġesù Kristu, bin David, bin Abram. Abram nissel lil Iżakk, Iżakk nissel lil Ġakobb, Ġakobb nissel lil Ġuda u lil ħutu. Ġuda nissel lil Fares U lil Żarah minn Tamar, Fares niżżel lil Ħesron, Ħesron niżżel lil Aram, Aram niżżel lil Għaminadab, Għaminadab niżżel lil Naħson, Naħson niżżel lil Salmon. Salmon nissel lil Bogħaż minn Raħab, Bogħaż nissel lil Għobed minn Rut. Għobed nissel lil Ġesse, Ġesse nissel lil David is-sultan. Salamun nissel lil Rogħbogħam, Rogħbogħam nissel lil Abija, Abija nissel lil Għaża, Għaża nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram. Ġoram nissel lil Użija. Użija nissel lil Ġotam. Ġotam nissel lil Aħas. Aħas nissel lil Ħeżekija. Ħeżekija nissel lil Manassi. Manassi nissel lil Għamon. Għamon nissel lil Ġożija. Ġożija nissel lil Ġekonija u lil ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatjel. Salatjel nissel lil Żorobabel.

Eliżar nissel lil Mattan, Mattan nissel lil Ġakobb, Ġakobb nissel lil Ġużeppi, ir-raġel ta' Marija, li minnha twieled Ġesù li jsejħulu l-Messija. It-tnissil ta' Ġesù il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tgħarrset ma' Ġużeppi, qabel ma morru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu, Ġużeppi, bin David, xejn la tibża' tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti issemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Dan kollu ġara biex isseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal, Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għemanuwel, li b'ilsienna jfisser Alla magħna. Il-kelma tal-Mulej tifħir li l Kristu. Int temmen li Alla jwettaq tassew kull wegħda li għamel? San Mattew jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jagħtina l-arblu tar-razza ta' Ġesù. Għaliex għamlu dan? Bih ried jurina li Ġesù Iben veru ta' Marija, hu tassew il-wegħda li Alla għamel lis-Sultan David nisel Abram, il-missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Il-wegħda kienet dik li minn nislu għad joħroġ Salvatur u Sultan li jsaltan fuq il-poplu bil-ġustizzja u bis-sliem, u li ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Marija kellha taffaċċja sfida kbira għall-fidi u l-fiduċja tagħha f'Alla, u għall-fidi tal-familja tagħha u ta' Ġużeppi, ir-raġel li kellha tiżżewweġ. Hi ġiet mitluba terfa' toqol ta' responsabbiltà kbira. Qatt ma kien instema' qabel li tarbija setgħet titwieled mingħajr l-intervent naturali tal-missier? Interessanti li wieħed jinnota minn dan ir-rakkont tal-lum li tant kellha fidi u ntelqet fiduċja f'idejn Alla, li jidher li kien b'intervent sopranaturali li Ġużeppi sar jaf b'dan kollu li seħħ fiha. Infatti, l-anġlu ma qalx lil Ġużeppi, Emmen dak li qaltlek Marija dwar l-Ispirtu s-Santu, imma qallu biss, Dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Bl-istess mod li hija fdat lil Alla biex jieħu ħsieb hu biex iwassal lil Ġużeppi jemmen li hi ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, hi fdatu li hu kien se jipproteġiha min-nies. Dak iż-żmien, il-Liġi kienet tgħid li Ġużeppi seta' jikxef li Marija ħarġet tqila, u kienu jħaġġruha. Hi setgħet ġiet imwarrba minn Ġużeppi u l-familjari tagħha. Setgħet ġiet maqtula bl-Iben ta' Alla li kien għadu kemm tnissel fiha. Imma f'din il-kriżi tal-għaġeb li kienet tinsab fiha hi emmnet lil Alla. Afdatu u b'din l-attitudni tagħha hi kienet l-aktar ħlejqa li għoġbot lil Alla. Ġużeppi, li kien raġel ġust, li kien qed jaħseb li minflok jikxifha, jibgħatha xi mkien bil-moħbi tan-nies. Iwieġeb għas-sejħa ta' Alla b'ġenerożità. Hu jilqa' li jieħu wkoll ir-responsabbiltà li jieħu ħsieb u jipproteġi lil Marija u lill-Iben ta' Alla imnissel f'ġufha. Minkejja li Marija u Ġużeppi ma kellhomx irwol faċli u għaddew minn ħafna tiġrib, skumdità u perikli minn kull imkien, Alla ippremjhom għall-fiduċja tagħhom Billi ħa ħsiebhom u pproteġihom hu permezz tal-gwida li thom bl-anġlu u permezz ta' xi bnedmin għorrief. Kemm Marija kif ukoll Ġużeppi huma mudell ta' fidi għalina. U int, kif tittratta diffikultà f'ħajtek? Kemm tibqa' temmen li l-id ta' Alla qed tmexxik fid-dlam li jkun hemm madwarek? Alla qatt ma jitilqek, imma ma jistax jiggwidak bħalma għamel ma' Marija u Ġużeppi jekk int ma titolbux biex jagħmel dan. Jekk int biss tgħidlu, Ħa nafda ħajti f'idejk u nimxi skont tagħlimek u ngħix tassew. Hu jiġi u jibqa' miegħek sa ma jwasslek fil-glorja tas-sema. Mulej Ġesù, inti l-Messija u s-Salvatur tad-dinja, it-tama ta' Iżrael u tan-nazzjonijiet kollha. Saltan fuq il-ħsibijiet ta' moħħi u fuq ix-xewqat ta' qalbi, u kun ir-re tad-dar tiegħi. Marija Omm Ġesù, ir-Re, lilek għamlek reġina fuq il-ħolqien kollu għax hekk għoġbu. Int li għoġobtu bl-attitudni tal-ħajja tiegħek, itlob għalija, ħalli jien ma nħalli xejn f'ħajti li jżommni lura milli nirċievi l-ferħ dejjiemi tas-salvazzjoni u tal-fiduċja kompleta tiegħi fih.